Erunning mate yaye bono abwo nabo arateme arigererie aruse nonya nkoru boiko yabo. Boiko yo? Ee. Okay.
Omogabana 2027 Nyamira County ning'o? Omogabana inche buna inche maete omogabana bono iga nkabwate iga akorokwa ng'a Victor Swanya Ogeto. Ase ki?
Victor Swanya Ogeto ase okorugereria kera okorora kera agakorire ebiya iga iga ase ensemo yaito nakonyete abanto abange chintakana naende nabwate omoyo isibokwa abanto bare komosupport bamo bamong'ainete ee lakini ere nkorora ng'a nabo aramase konyara Okay. naende nomonto omoke eh. Oboemi pi ng'ai ore? Oboemo pi iga onde ase Cliff mba negisairo. Oo gisairo?
Engoko? Engoko. Ase ki? Engoko bono torochie ere yare atema atemire iga ekagera ebire ase atemire korosia iga egebugetutu mbobu bwaito mbiarenge ororo bono mbi- mbiakarosigwa bono mbirosirie nonya chiofisi chia abagaambi otema atemire korosia iga bono eh.
Oboemisia ning'o support? Oboemusie borobwo tinda tindarora lakini rende bono. Omwana oyo oro noyoito, nabo torare buna tokomokora ase ko ase a- ase koebanga boronge. Ase kwebanga boronge. Eeh bono. Nao William Ruto ninki akorire ekebe pi abe goikaransa bateba mpaka agende ka? Eeh bono ebinto ebinge ebia akorire na ebinge ebibe, lakini rende bono ase okorigereria ng'a amagenderero aya ako akorete aya aya amagenderero aya arenge ororo aye asariri koringana buna education oroche osariri. Aya ebinto ebinge biarenge biarenge for free obibekire biabeire mpaka nonye chi NHIF. Ebinto buna bono chibesa chi'obogotu nchiyo, ebinto ebi ngakorire bire ebibe, ee.
Nao buna okorora kwao kore, omogusi nache amo 2027 baake ase ayamo. Bono nigo aro oyotaacheti amo bakaaragererigwe, bono bakaaragererigwe. Kera omonto ache amo. Kero bono nigo ayebeterereti bono, ee, kama nimbaya nimbaya, bakatoba amo, bakatoba amo.
Nyaribo, noare iga iga right now as we speak, mbuya akore egasi iga nyamira.

Ogora kwago oroche opposition mbache amo bonsi babe egento ekemo. Opposition nabo baramasa gocha ee omonto orache kobamina nomoika oyo ore lakini rende tiga tosabe gosaba gwaito ng'a bare gocha amo nari baranyare ee.
Na ogosaba kwao matiang'i aike etebe gose taika? Matiang'i aike etebe aike etebe. Bache amo mbacha?
Bache amo mbacha matiang'i etebe aike etebe ee bono buna omogusii. Ere onde etwamoire. Mwamoire? Ee. Ekiama kia gosiangera eke. Nekiama kiane inche nchopirie igo totomatire ne matiang'iare.
Ase matiang'iare ete nomo ore mwensi. Ase matiang'iare noo tore. Igo.
Maega komo komo bake nkori. Naba keri kiakoba noo tore maega yaye. Okay. Ee. Omare nakore interview naye, kwania abanto. Mbuya mono.
Ehe. Inche tiga nkwanie abanto baito ba bodaboda kero oka. Ehe. mono mono estage yaito Kisumu ndogo Masaba North yonsi nkobwate ng'a tiga tokore egasi nonye ebiasara biabeire ebikong'u tiga toremereri eh, esegi ne enkong'u tobwate tobwaterane motu to- to- torusie omonto ore gati. Mbuya mono. Asante sana. Aya, ngwani okoboko.
Thank you. Mbuya mono sana abagusii mwensi pi na ekero ekero ase chirangi chigoakirwe tiga toraigwe abanto be chirangi naki bagotea mbuya ore ndugu. mbuya mono. Omorese naki okorokwa?
Inche nkorokwa chi'omoke biba. Okay. Ee.
Aya ekero okange ogokora? Inche nerangi ngoaka.
Okay. Ee. Ero namoini ago nase koikorwa? Ee, na- na- nabo ngogotebi. Okay. Ee.
Now, ekiama kia gusingera ki? Jubilee. Jubilee?
Jubilee totagete. Ase ki?
Jubilee matianyi totagete matianyi agekogera, nakorete egasi engiya. Nakorete egasi engiya iroka ekero arenge education, na- na- narosetie education mpaka chigari chiane nachigotumeka. Ee.
Igo amatianyi nere ogwenerete. Amatianyi eeh. Okorigereria korigereria kwabo opposition eria yonsi pi neba amo mpaka 2027? Bakonya koyomba yomba lakini rende tokagerete ng'a mba mba mbachore matianyi. Mbachore matianyi. Nkonya koyomba yomba bare lakini mba nabakora ng'a mba mbaigwane Okay. eeh.